Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylyň bäşinji oktýabryndan altynjy oktýabryna geçilen gije. Aşgabat, şol döwrüň Türkmen SSR-niň paýtagty hem-de iň uly şäherinde elhenç waka boldy. Tebigy hadysa ýertitreme bolup geçdi. Birnäçe minudyň içinde binalaryň togsan sekiz prosendi küle öwrüldi. Adamlar maşgala-maşgala bolup ýogaldy. Aşgabat geologiski Köpetdagyň eteginde, Ahalteke oazisinde ýerleşýär. Gurlan öýler, hökümet kärhanalary palçykdan gurlup, bir gatdan beýik gurulmandy. Orta intensiw boýunça käwagt bolup geçýän e, ýer titremeler ýerli halk üçin adaty bir waka ýalak bolup görünýär. 1881-nji ýylda düýbi tutulan Aşgabatda seýsmetiçeskiý işleri, ýagny e, ýer titremäni öwrenýän ylym we tejribe işleri geçirilmändi. Diňe Aşgabatda däl, e, şol döwürde Zakaspi oblasty diýip atlandyrylýan Türkmenistanyň hiç bir e, şäherinde Ýa bolmasa welaýatlarynda şol işler geçirilmänmi? Bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäşinji ýyldan bir müň dokuz ýüz otuz bäşinji ýyl aralygynda Aşgabatda gurluşyk on ýyllygy boldy. Ýagny segsen birinji ýylda düýe tutulanym bolsa, şol on ýylyň içinde esasan ýaşaýyş jaýlary, hökümet kärhanalary şol on ýylyň içinde gurlupdy. Gurluşyk işleri geçirilende ýer titreme barada hiç bir maglumat bolmansoň, analitika geçirilmänsoň, gurluşykda ulanylan palçyklar, kerpiçleriň düzümine himiçski çägeler, ýagny ýer titremä garşy binany berkidiji, himiýa elementlerini ulanmagy makul bilinmän. Beýik Watançylyk urşy başlandan soň Aşgabatda her hili SSR-iň uçur zdeniýaleri gurlup başlandy. Şolar Aşgabada geçenligi sebäpli şäher uje dolupdy. Rekonstruksiýa, ýagny gaýtadan dikeldiş işleri pul harajat ýetmezçilik sebäpli geçirilmändi. Şol sebäpli şäherde awarinny, howply binalar köpeldi. Agşam ara bäşinji oktýabrda Aşgabat öz durmuşy bilen ýaşaýardy. Howanyň gyzgynlygy sebäpli adamlar öz jaýlarynyň kryşalaryna, üçeklerine çykyp ýatmagy makul bilipdiler. Diňe haýwanlar howply bir hadysanyň golaýlaýandygyny duýupdylar. Itler, güjükler üýrüp, howlynyň içinde eýläk-beýläk ylgaýardylar. Atlar öz daňylgy duran tanaplaryny üzjek bolup kişňeýärdiler. Öz hinlerinden ýylanlar, aslar we mör-möjekler daşyna çykypdylar. Ýöne haýwanlaryň özüni başgaça alyp barmagy uzak gün zähmet çekip, indi uka giden adamlaryň ünsüni özüne çekip bilmändir. Ýer titräm pursaty gije ýarymdan aganda bolsa Türkmenistanyň Kommunistiçeskiý partiýasynyň Merkezi komitetiniň birinji sekretary Şaja Batyrow hem-de respublikanyň beýleki ýolbaşçylary heniz işdedi. Ol wagtlar gije işlemek e, hemme ýolbaşçylar üçin adaty bir zatdy. Sebäbi Stalinden görelde alýardylar, Stalin diňe gijelerine işleýän eken. Maglumatlara görä, ýer titremäniň birinji tolkuny sagat bir on bäşde bolýar. E, şol birinji tolkun Aşgabatdan ýigrimi bäş kilometr daşlykdaky baýyrlyklarda eşek gömäýmeli jaýryklary emele getiripdir. Ýertitremeden soň şäheriň jaýlarynyň hemmesi ýykyldy. Zawodlar, fabrikler, mekdepler, ýaşaýyş jaýlary üýşüp ýatan kesege öwrüldi. Telefon, telegraf, radiostansiýa we demir ýol hatardan çykdy. Aeroporta-da zeper ýetdi. Şeýdip ähli ýerden arasy üzülen şäher ilaty birbada bu gelen betbagtçylygy öz gerdenine ýeke çekmeli boldy. Diri galanlar garaňkylygyň içinde elektrostansiýada öçüpdi. Öz tanyş-bilişlerini, ýakynlaryny, dogan-garyndaşlaryny, oturan ýerlerini barlap, elleri bilen dyrnap, kesegiň arasyndan yňyldap ýatanlary çykarýardylar. Asmana göterilen Tozan, ýangyn, garaňkylyk, ýykylan diwarlar, daşlaryň, pürsüleriň aşagyndan eşidilýän iňňilli sesler, garaz, Aşgabatda atom bombasy ýarylana meňzeýärdi. Esasy meseleleriň biri ejir çekenlere birinji kömek ýetirmekdi. Halas edip boljak adamlary kesekleriň arasyndan gazyp çykarmalydy. Bul işler üçin Aşgabat garnizonynyň esgerleri aýaga galdyryldy. Soň sebäpkärleriň aýtmagyna görä, howanyň yssylygy üçin, wepat bolanlaryň sanynyň köplügi üçin, ýiti ys barlygy üçin käbir köçelere barar ýaly däldi. Şäheriň hemme hassahanalarynyň ýykylanlygy üçin lukmanlar, professorlar, şol döwürde Karl Marks häzirki Döwletmämmet Azady meýdançasynda halata çatma gurup, ellerinden gelen kömegi edip başlapdyrlar. Käbir hirurgiýa gurallaryny kesekleriň arasyndan gazyp tapyp alypdyrlar. Ýykylan dermanhanalardan bolsa hasa, ýod, spirt gözläp tapypdyrlar. Diri galan ýerli halk esgerler bilen bile gözlegi dowam edipdirler. Şäherde çrezuçaýnaý položeniýe, adatdan daşary ýagdaý, yglan edildi. Awtoulaglaryň, esasanam, şol wagtda ýük awtoulaglarynyň uly kömegi degdi. Şäheriň daşynda aragatnaşyk telefon liniýasy bolanlygy üçin şoňa awtoulagly gidip, golaýdaky şäherlere hem-de Moskwa bu betbagtçylyk barada habar ýetirildi. Bu habardan soň otuz müňden gowrak esgerler hem-de dürli hünärmenler gelipdi. Şol ýerde çadyrdan gospital gurup, adamlary başga şäherlere ewukuasiýa edip başlapdyrlar. Altynjy oktýabrdan ýigrimi altynjy oktýabr aralygynda Aşgabatdan sekiz müň sekiz ýüz adam töweregi başga şäherlere ewukuasiýa edilipdir. Türkmenistanda bu bolup geçen hadysa Ýunesko tarapyndan ýigriminji asyryň iň elhenç weýran ediji betbagtçylyklarynyň biri diýip ykrar edildi. Resmi maglumatlara görä, şol on sekunt ýigrimi bäş müň, otuz ýedi müň aralykdaky adamlaryň janyny alypdyr. Resmi däl maglumatlara görä, wepat bolan adamlaryň sany ýüz müňden geçipdir. Bu wakanyň üstünden elli ýyl geçenden soň, şol lukmanlaryň çatma gurup, adamlary halas eden ýerinde ýadygärlik binasy guruldy. Monument misden edilip, uly öküziň şahynda jaýryk düşen Ýer şary, elinde öz perzendini ýeriň içinden ýokaryk göterip duran ene şekillendirildi.